Maitei mba'éichapa peimemi lo mitã, hi'ãnte che oime peime porã, pe iñandu porã, pene rovyayguakuéra kuéra avei hesaimba. Hasýpe ko'ág̃a jajotopa jeýta ko ñe'ẽ guarani rupive, ñañomongeta ha ñahesa'ỹijo hag̃ua ñane ñe'ẽ guarani. Ko árape ñamba'apóta hína. Ñe'ẽpoty ñehesa'ỹijo rehe ikatu hag̃uáicha jaikuaa mba'eichagua temiandúpa ombohasa ñandéve upe ñe'ẽpoty. Maitei mba'éichapa pende ko'ẽ lo mitã, ko árape ñaime jey oñondive kuéra ñamba'apo hag̃ua guarani ñe'ẽ rehe. Hasýpe jajuju jey hína ko ñane ñe'ẽ guaraníme. Ko árape ñamba'apóta hína ñe'ẽ poty ñehesa'ỹijo rehe, ikatu haguẽicha jaikuaa mba'eichagua temiandúpa ombohasa ñandéve umi ñe'ẽ poty ohai va'ekue ñane retãygua. Jaikuaaháicha hína ñane ñe'ẽ guarani rupive ñande ikatu hína ñambohasa heta mba'e temiandu pype. Pévare heko árape ñamba'apóta oñondivekuéra ñe'ẽpoty ñehesa'ỹijo rehe. Ñanembo'epy ko árapegua ha'e hína ñe'ẽpoty, katupyryrã katu ohesa'ỹijo mba'e mba'épa oguereko hetepýpe ñe'ẽpoty purahéi ava rembiasa ñemombe'u táva reñói rehegua ha opaichagua marandu Internet-pe oĩva rupive ohechakuaakuévo mba'e mba'épa oiko. Kóva hína ha'e pe katupyryrã ñande ñambosako'iva'erã ko árape oñondivekuéra ñe'ẽpoty rupive. Jehechakuaarã katu jaguereko hína omoñe'ẽ hekopete jehaipyre muñéka andai. Oikũmby hekopete omoñe'ẽ va'ekue jehaipyrépe ha mbohapyha pegua jehechakuaarã katu ha'e ome'ẽ hemiandu jehaipyre rehe. Ko'ãva ha'e hína pe Jehechakuaarã ko árape mbo'epy ñe'ẽpoty pe g̃uarã. Ñamoñe'ẽ mboyve ko ñe'ẽpoty, iporã ñañomongetameje ikuaa hag̃ua peẽ peikuaa hag̃ua mba'éichapa yma pende sy, pende ru ha avei pende jarýi Mba'éichapa oñembosarái hikuái raka'e? Ymave ndaipóri va'ekue hína ko'ág̃a peẽ peguereko háicha umi ñembosarairã ja'éva chupe juegos electrónicos, pe pe muñeca de trapo, muñeca andai, pelota de trapo, lo mitã ojapo mediakuégui ha mba'e ojuga hag̃ua oñembosarai hag̃ua, Oñeñembo Sarai tikichuela, valita, umíva. Ko'ág̃a g̃uarã katu, ndoikovéima umíva oñeñembo Sarai hína. San Juan jave ha mba'éntema jahecha ojehechaukáramo pe vy'arã umíva. Ko'ág̃a iporã jaikuaami mba'épa he'ise hína térã mba'épa ha'e ñe'ẽpoty. Ñe'ẽpoty ha'e temiandu Ohaíva ñe'ẽpapára ikatu hag̃ua ikuaauka upe oñandúva. Temiandu apytépe jaguereko mborayhu, techaga'u, ñembyasy, ñemyrõ, vy'a'ỹ ha ambue mba'e oñandukakuaáva tapicha, tenda, mymba, ava, táva, ka'avo ha ambue mba'e rehe. Ko'ág̃a katu jahasáta jajapo umi pe tembiapo ojeruréva ñandéve. Peteĩháme he'i emoñe'ẽ ñamoñe'ẽva'erã ko ñe'ẽ poty hérava muñéka andai upégui katu ñamba'apo hag̃ua hese. Ha he'i péicha, Muñéka andai, mboriahu ningo tuicha ha avei ñane mitã, avyapymi ajoka mbokaja asajekue, aipotágui iporãvéva kukaréiva oje'eha che muñéka repyrã ndahupytýi marõve. Ha upéi peteĩ ára che symínte asẽha, pekokuére roguata roheka che vy'arã, ahecháre pe andai ajuhu mytuerã, Chepojáima voi hese che muñéka porãrã. Che muñéka andai ahayhumi va'ekue, che mitãmepa ko yma amongemi chendive, ha upéinte pyhare ku apáyrõ sapy'ánte, chepohéi ku ndajuhúire tuichaitéma cherasẽ. Peteĩ ára ko'ẽme che rupégui apu'ãvo, ahupívo che muñéka ko che póguima ho'a, ajayvy ahupi hag̃ua ajuhúma ojeka ha upéi ko ahecháma kiveve ichugui oikoha. Apevénte amombe'úta naiporãi ipukuete che muñéka ha'ekuévo Che rasẽ jey mba'e, avei pehendupáma che mitã ramo guare, jepérõ ág̃a oimeháicha ndoikovéima la tasẽ. Péva pe ñe'ẽpoty ohai va'ekue Rafaela Paredes. Ñamoñe'ẽ rire ko moñe'ẽrã ko'ág̃a jajapo va'erã umi tembiapo ojeruréva ñandéve. Mokõiha pegua tembiapo he'i ñandéve hína ñe'ẽ he'iséva. Eheka ñe'ẽrerúpe mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ, karéiva, marõve, vy'a, mutuẽ ha kiveve. Ñe'ẽryru ha'e hína diksionário karaiñe'ẽme. Mbohapyha pegua tembiapo katu he'i ehai peteĩ haipyvo eipurúvo ñe'ẽ remyesakã va'ekue. Peve jahechakói jaguereko peteĩ mokõi mbohapy irundy ha po ñe'ẽ. Peikuaa rire mba'épa he'ise umíva Peẽ pejapóta peteĩ haipyvo peipurúvo umi umi ñe'ẽ, haipyvo ja'e chupe hína karai ñe'ẽme párrafo. Irundyha pegua tembiapo katu he'i ñandéve embohovái ko'ã porandu. Peteĩha megua porandu he'i péicha, Mba'e omombe'u ñe'ẽpapára ndéve g̃uarã ñe'ẽpotýpe? Mokõihamegua porandu katu he'i mba'éicha rupi ohaíne raka'e ko ñe'ẽpoty. Mbohapyhápe, mba'érepa oiméne ko moñe'ẽrã oñembohéra muñéka andai? Mba'épa ku ojopýva ñe'ẽpapárape? Ipahapegua porandu katu he'i Ndépa mba'e ere? Mboriahúgui ikatúnepa oñesẽ tenonderã oñeñeha'ãramo? Ko'ãva ha'e porandu jaguerekóva ñambohovaiva'erã térã peẽ pembohovaiva'erã pene kuatiahaípe. Pohapegua tembiapo he'ihína eguenohẽ jehaipyrégui ñe'ẽ ohechaukáva mboriahu remiandu. Jahecháta ha jaguenohẽ moõpa he'i mboriahúre oñe'ẽ. Upéi katu ipaha pegua tembiapo he'i ehai neremiandu ko mombe'urãgui. Peẽ pejéta mba'épa peñandu pemoñe'ẽ rire ra'e ko ñe'ẽ poty. Péva ha'e ñane rembiaporã ko árape g̃uarã lo mitã, Pemoñe'ẽta ha nahesakã porẽ ramo peẽme ikatu pehai chéve térã katu che renói ñañomongeta ñamyesakã hag̃ua ko mbo'epy kóva. Ko'ápe og̃uahẽ ñane rembiapo ha tapehasa porãitémante ko árape.